L-adoloxxenza hija żmien ta' taqlib, imma wkoll ta' avventura. It-tim tagħna tkellem ma' Leanne Ellul u staqsieha dwar Gramma, Rumanz għall-adoloxxenti u ż-żgħażagħ, iżda mhux biss.
Meta nitkellmu fuq l-isfidi għall-kitba għaż-żgħażagħ, ngħid għalija nara żewġ sfidi ewlenin biex ngħid hekk. Fuq naħa hemm is-suq u s-settur, li fil-fatt għandu għatx kbir u bżonn ta' kitba għaż-żgħażagħ, għaliex meta ngħidu anki kitba għaż-żgħażagħ ma jfissirx li huma xogħlijiet li jinqraw biss miż-żgħażagħ imma anki mill-kbar. U fuq in-naħa l-oħra dejjem hemm l-isfida biex insibu anki l-awturi li jiktbu għaż-żgħażagħ pereżempju u l-mod kif jiktbu għalihom. Ovvjament ukoll il-bżonnijiet u l-perspettivi taż-żgħażagħ jinbidlu l-ħin kollu, mela din trid tkun kitba ħajja u friska l-ħin kollu. Mhux faċli wkoll, nista' ngħid anke min-naħa tiegħi, li tpoġġi lilek innifsek fiż-żarbun ta' żagħżugħ jew żagħżugħa. U ħafna drabi nħoss li nippruvaw fil-kitba nimitaw wisq pereżempju x'jgħidu ż-żgħażagħ jew nippruvaw nagħmlu l-kitba b'xi mod li tidher cool forsi, kultant inħoss li nkunu qed nimbuttaw wisq il-kitba. Kitba tajba u kitba sabiħa hija kitba tajba u sabiħa u tinqara miż-żgħażagħ u anke minn dawk li mhumiex żgħażagħ għaliex finalment għalija dak huwa t-test ta' ktieb Tajjeb għat-tfal u anki għaż-żgħażagħ li jinqara minn udjenza usa' fil-verità. Ir-rumanz Gramma domt ħafna naħseb fuqu. Mbagħad minn hemmhekk ġiet il-kitba. Ovvjament il-proċess tal-ħsieb ukoll jifforma parti mill-kitba. l-kitba minn hemmhekk tkun bdiet ukoll. Għamilt ftit iktar kuraġġ kont imbagħad biex inlesti dan il-manuskritt minħabba li kien hemm data ta' skadenza tal-konkors Kitba għaż-Żgħażagħ, organizzat mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb u l-Aġenzija Żgħażagħ. Il-mod kif niktbu jien rumanz huwa li nipplotjah kollu, inħalli ovvjament spazji li mbagħad anki nimlihom jien u għaddejja nikteb. U dik id-data ta' skadenza fil-fatt naħseb kienet ħaġa li tatni mbuttatura kbira biex inlestih fil-fatt. Minn hemmhekk imbagħad ġew ir-reviżjonijiet differenti, issottomettejtu, rebaħ u hemmhekk ukoll imbagħad beda proċess interessanti ieħor għaliex jien kont naf li l-rumanz ħa jiġi ppubblikat, f'dan il-każ ġie ppubblikat minn Merlin Publishers u il-Merlin kienu qabdu editur Noel Tanti biex idur ix-xogħol tiegħi. U minn hemmhekk dorna x-xogħol darba darbtejn u eventwalment ġie ippubblikat fi ktieb. Gramma jittratta l-istorja ta' Annalisa, din it-tfajla li għaddejja minn mument turbulenti f'ħajjitha, b'mod speċjali b'rabta ma' l-anoressija. Din it-tfajla narawha tiddegrada minn kapitlu għal kapitlu u naraw kif tibda tispiċċa fix-xejn ftit ftit. Kif ngħid dejjem ukoll dan ir-rumanz huwa fuq l-anoressija ma fl-istess waqt mhuwiex. F'liema sens? Fis-sens illi l-ewwel nett l-anoressija mhijiex magħluqa ġo bozza. Taffettwak fil-ħajja tiegħek ta' kuljum u hemm affarijiet illi jwasslu għaliha. U allura dan ir-rumanz jindirizza l-ħajja ta' Annalisa, l-ħajja tagħha ta' kuljum fil-verità u allura bil-mod il-mod nibdew naslu biex nifhmu x'wassal biex tgħaddi minn din l-esperjenza, imma wkoll jirnexxielna nidħlu f'moħħha u naraw x'qed taħseb. Bl-ebda mod m'huwa didattiku dan il-ktieb, bl-ebda mod mhu qed jagħti tagħlima, sempliċiment huwa stampa ta' dan il-perjodu f'ħajjet Annalisa li fih kienet għaddejja minn din is-sitwazzjoni. It-tmiem nażżarda ngħid li huwa xi ftit miftuħ, kien hemm min qalli li Annalisa tirkupra u kien hemm min qalli li Annalisa tispiċċa ħażin. Kulħadd kien kuntent bil-verżjoni tiegħu u allura meta niġġieled ma' ħadd, inħalli f'idejn il-qarrejja biex jesploraw huma dan ir-rumanz u jaslu għall-konklużjonijiet tagħhom ukoll.